א גוטן אוונט, מיטוואך כ ו ניסן תשע ח, היינט אין ישראל האבן זיי געמאכט אזא טאג פון א יום השואה, קומענדיגע וואך וועט זיך האלען דארטן זייערע חאגעס דארטן, מיט יום העצמאות, מיט מיט מיט די ימי הזיכרון זערא, עס הייבט זיך אן ווידער די די ווייסט דאך די וויכוחים וואס גייט אן, איז וואס זיי טוען אינטערעסירט מיר נישט, ס'איז זייער זאך, איך וויל דא היינט טון אין די חרדישע וועלט פאר זיי מיר דארפן צוגיין צו די זאך און נישט אידעאיש איך זאג קלאר נישט קלאר נישט איך מיש זיך נישט אין אידעיעס אין א מינוט וועל איך אייך מסביר זיין פארוואס נישט נאר ווייל איך פערזענליך האלט פון ארי נארי ופשטי וואס דאס הייסט אז מיר האבן נישט קיין קיין ברירה אין אונזער צייט אין אונז מיר מוזן לעבן מיט ווי עס איז און פערטיג יעדער איינער מיט זיין גאנג יעדער איינער מיט זיין רב זיינער מיט זיין רעבן מיט זיין פירער פערטיג און שלום על ישראל נישטא קיין אנדערע עצה. אבער איך וויל רעדן וועגן איין נקודה וואס דאס איז וויכטיג צו געדענקען, יעדער איינעם שרייט מיין וועג דאס איז דעת תורה, איר ווייסט וואס קומט אריין אין סאטמער איז ער אזוי זיכער אז ער קומט אריין אין בעלז איז ער אזוי זיכער אז זיין וועג קומט אריין אין גער קומט אריין ביי די ליטווישע קומט אריין ביי די מחבלים דארטן די די העיטס זייער וועג יעדער איינער זיין וועג און יעדער איז דעת תורה. און יעדער איינער געבט צו צו עניינים אנדערש, יא, ס'דא זאכן וואס מיר זענען אונז סימילער אביסל נאנט איינער צום אנדערן, אבער ס'דא אסאך זאכן וואס נישט, איר זעט אז למשל בחירות, יא, דא אזעלכע וואס זאגן אז אסור, מען טאר נישט גיין צו בחירות, און דא אזעלכע וואס זאגן אז ס'איז גאר א חוב קדוש, גאר א מצוה, איז דער זאגט אזוי, דער זאגט אזוי, און יעדער איינער האט דעת תורה, און יעדער איז תורה, און יעדער איינער האט תורה, און ביי יעדן איינעם איז אן אנדער תורה. די פראגע איז, איז דא א דעת תורה יא צו נישט? צו מיר זאגן אט אזי, עס איז מיין דעת תורה, עס איז מיינע רבנים'ס דעת תורה, דאס איז דאס. יא, ווען א מענטש קומט און זאגט, איך בין א סאטמארער, און די שיטה פון סאטמאר איז די שיטה, איך קען נישט, איך פארשטיי אים, איך וויל אים מחזק זיין, דו ביסט א סאטמארער דארפסטו האלטן מיט די סאטמאר שיטה, אבער עס איז פאר סאטמאר. איז ער אן אגודיסט? גייט ער מיט די אגודיסטישע שיטה? דארף מען אים מחזק זיין ווייל ער האלט מיט זייער שיטה. איז ער א חבד'סקער? נישט אבי חבד, איז ער א ברסלבער, ווי א ברסלבער א גערער ווי א גערער, די ליטפישע ביי די ליטפישע איז ער א שונא א שונא א מחבל א מחבל, יעדער איינער מיט אן אנדער גאנג, יעדער איינער מיט זיינע רעבעס מיט זיינע רבנים, עס איז נישטא קיין חרדישע עמדה, ס'מוז ווערן קלאר, ס'איז נישטא אזא זאך דאס איז דער דעת תורה פון די חרדים, ניין! מיר חרדים זענען געבויעט און צושפאלטן אין אזויפיל חלקים. און אזויפיל גרופן וואס יעדער גרופ גייט מיט זיין גאנג, די זענען קנאים, די איז נטורי קרתא, די איז אידי החרדית, די איז די בעלזער, די איז די גערער, די איז די וויזשניצער, איך גיי נישט אריין, ס'דא אזויפיל נעמען, אז מ'גיט א, כ'האב אין, כ'האב געשריבן א ספר ס'איז נאכנישט פערטיג, ווייל יעדע מאל קומט מען צו דארטן נאך און נאך, וואס איז דער ספר איז געבויט אויף איין זאך, די חילוקי דעות ביי די חרדים.

געזונט רעד, אבער מען דארף וויסן אז ס'איז א מחלוקת השיטות, יעדער איינער וואס ער טוט טוט ער, און איך זאג נאכאמאל, יעדער שיטה, יעדער וועג, וואס דו האסט א גדול וואס ער ס'איז זיין אויף זיין וועג, דו לעבסט מיט זיין וועג און דו גייסט מיט זיין וועג, געזונט רעד, קיינער קען דיר נישט זאגן קיין ווארט, ס'איז דיין פולער זכות, יעדער איינער האט א זכות אויסצוקלייבן וועלכע גאנג ער וויל און אוואו ער האלט, יא! צו עס איז גוט, נישט גוט, און וואו איז בעסער, דאס איז אנדערע וויכוחים, אנדערע וויכוחים אויב וועט מען צוקומען צו חיוב, אויב וועט מען צוקומען צו שלילה, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אפילו אין דעם ענין פון וויכוח פון סור מרע און סור מרע און עשה טוב, וואס איז בעסער, צו בעסער גיין אינגאנצן מיט עשה טוב און מיט דעם, ווי זאגט מען, זאל דאס שוין דאס סור מרע ממילא אוועקגיין, איך וויל נישט אריינגיין אין די וויכוחים, ס'איז דא אנדערשערע וויכוחים ווי אזוי צו צוגיין אין די ענינים, איך זאג נאך, איך זאג נאכאמאל, אפילו וועגן ציונות. דער צוגאנג אין אונזער צייט ווי אזוי צו האנדלען די עניינים, יעדער איינער האט אן אנדער וועג, און יעדער וועג איז גוט און פיין אויב דו גייסט אין דרך פון דיינע רבנים, און דו קענסט עס נישט כופה זיין אויף קיין אנדערן, דאס דארפן מיר געדענקען, יעדער איינער ביי זיך, יא, אדרבה ואדרבה, יענער זאל גיין ביי יענעם גדולים, ביי מיר, איר ווייסט דאך, איך פון מזרחי פון הרב קוקן ביז נטורי קרתא ווייט, אלעמען קען איך אנערקענען, פאר מיר זענען אלע גוט. אויב דו לעבסט מיט א גענג און אן צביעות, נישט א טאג אזוי א טאג אזוי ווי ס'לוינט זיך דיר שפילסטו, ניין, אבער מיט דיין גענג לעבסטו, איך וועל דיר מכבד זיין. ווען א מענטש נעמט אויף זיך א גענג, א אידעיע אין לעבן, און מיט דעם לעבט ער, צו ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט, צו דער האלט אזוי צו דער האלט אזוי, ס'אינטערעסירט מיר נישט. ער גייט און ער לעבט אין זיין וועג, אשריך וטוב לך. אבער ווייטער, געדענק, דו האסט דיין רבי, ער האט זיין רבי, און יעדער איינער וועט לעבן מיט זיין רבינ'ס גאנג. א גוטן אוונט.